My pipu another news don come out o this popular tiktoker him boyfriend just take her life make una no vex say I dey bring this news come all those news come because na wetin this channel dey about because I receive one um comment wey he tell me say nobody wan lis ten to negativity my brother or my sister you when you write that comment now what is this channel day about okay news anything when i see i will bring her out okay as this tiktoker now if you date tiktok you know this girl this popular tiktoker now boyfriend just by her, uh, her life now this boy when they see for here with her picture now just take her life this boy e dey do four one nine online e dey do all those yahoo yahoo to catch um people online na im e dey do okay as dem say e come e wan person wan pay am e come ask this e tiktoker this e Nigeria tiktoker girl say make she bring her account na im the girl come give the guy account then the person wey pay him to the girl the person don already pay then na this him boyfriend come dey call am say ah the person don tell me say he don pay into your account bring the money and the guy even tell am in percentage when they say the girl wan take the girl say fwan later the girl say the uh, the the person no pay say money no enter your account okay na the guy come tell am say no he say they seize am He say bank seize am. Na im this guy, this 27 years old guy from Nigeria, Enugu, he come tell us, okay, bring the bring the evidence say uh, bank collect the money. This guy, this guy, so he no green, he no, he no dey answer the boy again. When the boy want, if the boy could call, they try to call the girl, the girl go they dodge the boy call. Okay, This girl so e still get another boyfriend wey she love wey she dey date she dey date this guy she dey date that one na that one na come engineer her now say make she no give this guy say make she collect the money e come from inside the money rent out for him girl him boyfriend now na she wan still use the money for inside take buy car the guy wey dey struggle online wey e dey find where e wan for um collect another person sweat. Dis guy now, e no see the money. Den dis slave queen, her name for tiktok na slave queen. Very beautiful girl, very she just gradu ah nor! Pipu, pipu, pipu! Let your thing dey enter your eye, the little thing you get, be contented with it. Don't let another person own enter your body, one day God will do your own. Na money you no get? The little sense wey you get, be contented with it. God one day God go bless you because this girl, this slave queen so, um if you no get TikTok, go get TikTok go know the price of wetin be lion this girl dey receive lion this girl dey receive um um sport car e go say i need sport car e go say power ta ah no no no which person swipe come fit enter you see opu eye this girl just graduate this year she just graduate this year my people e pain me beautiful girl wetin you wan come tell those your nephew and niece wey you take dey do tiktok those small small children ah i bleed i bleed for them May our thing dey enter our eye be content with wetin you get and wetin you have this guy na this enugu guy he come dey try to reach this her girlfriend bring the money the girl no gree bring money he say bank seize okay bring the evidence let me see if bank really seize am this girl he no gree e say di boy go come dey call dis girl dis girl no dey pick di boy try to reach dis girl dis girl no e no gree um dis boy reach out to am again now na na him di boy go meet am for him place as e say di boy meet am na him di boy push am na him carry her face hit wall na im she collapse for there die. Okay this boyfriend the other boyfriend when she dey die for when she don dey die for this guy as this guy just handsome still dey okay reach e dey struggle as you oba na this guy really love am how una wan take make am how una wan take una know the promise if na your brother person just hammer like this no be say wetin the boy do na still better thing oo but those people wey still dey dey online dem go tell una say Millions dey say if you bring out one one cent say you go receive all of una na be yahoo yahoo una be four one nine together all of una na be four one nine because those online wey una dey pay because na something una dey pay for una no even care say that person that thing wey dey wan bring out so say that person him own In fact e go still pay now una no dey oo na how una wan take collect that person mugu jah mugu mugu four abi guy ma four eh mugu four guy ma wak na im be that all those one no dey pain because if you dey online and you listen to this my YouTube anybody tell you say na so one thing one big money dey if you bring no mind dem If you see strange number, you no understand, block the, no even follow the exchange word, block the automatic. Now when you follow the exchange word, you your eyes still open, you can't jam the one when you open pass your own. Then they take the job now so. my people, now the news why break come out for una na be that this slave queen now she gbas the boy money now the boy say no All those his sweat, you no even know whether the boy don even pass all the babalawo, all the o eh yahoo plus, or na you no even know whether he don even use him life take even do the yahoo to take make am, you no even know, you wan just chop the money like that with that your liability boyfriend wey you dey die for, you just collect your money go rent am for your liability, him no dey work, him no and you just gradu you no get dream. How much? How much? You wan go buy car, you wan show am for social we the social media children make we be careful make we use our sense make we dey use our sense no competite with anybody this one na my advice do not competite with anybody be con ten ted if na even one cloth na him you wear, wear am Nobody dey see you and you no dey see anybody. You you are okay on your own. This girl as e don die na the people wey wan show up with that car na wey wan use person money wey e thief buy na dey go follow am enter grave? No no no and if you be mother for there I know many mothers many fathers dem dey encourage their children dem dey advice their children but many now now now now now my people the children nowadays you no dey see the latest iPhone the latest this the latest this the latest human hair. dem wan wear abeg if you dey out there step by step na dey take climb up stair if you remember who get ear may hear step by step na you take na dey take climb up stair then take your life step by step one day you will dey there one day you will climb one day God will answer your prayer don't rush so that rush will not take your life take it easy now now online social media you can use your photo make money you can open YouTube you can do anything you can do Aso rest in peace I don't know I no know wetin I will talk again may Aso rest in peace yes I sympathize with the family if she dey come life again if na true and person thing no enter her eye bye please subscribe. Very gentle guy now. One kind very gentle guy now. One kind very gentle guy. One kind very gentle guy now. What's the one now? He's against the Lord now.